Ӕртыккаг сӕр Уый уыди кесӕр Тивери фынддӕсӕймаг аз паддзахиуӕг кодта, уӕд. Понтий Пилат уыди Иудейӕйы хицау, Ирод Галилейы ӕлдариуӕггӕнӕг, йе фсымӕр Филипп та Итурейы ӕмӕ Траханиты бӕстӕйы ӕлдариуӕггӕнӕг, Лисани Авелинийы ӕлдариуӕггӕнӕг. Аннӕ ӕмӕ Кайафӕ та алчертӕ уыдысты. Уыцы рӕстӕг Захарийы фырт Иоанн уыди ӕдзӕрӕг бӕстӕйы ӕмӕ йын Хуыцау загъта йӕ ныхас. Уый фӕстӕ Иоанн зылди Иорданы ӕппӕт алфамблайыл ӕмӕ амыдта, зӕгъгӕ, цӕмӕй тӕригъӕдтӕ хатыргонд уой, уый тыххӕй сыл хъӕуы ӕрфӕсмон кӕнын ӕмӕ аргъуыд райсын. Афтӕ загъд у Исай пехуымпары чиныджы. Ӕдзӕрӕг ран хъуысы фидиуӕджы хъӕлӕс. Ӕрцӕттӕ кӕнут хицауӕн фӕндаг, ӕмраст ын скӕнут йӕ цӕуӕнтӕ. Алы дӕлвӕз дӕр байдзаг уӕд, алы хох ӕмӕ къуыбар дӕр ӕрныллӕг уӕнт, гакъон фӕндӕгтӕ сраст уӕнт ӕмӕ гуыргъахъ фӕндӕгтӕ слӕгъз уӕнт, ӕмӕ алы адӕймаг дӕр фендзӕн Хуыцауӕй лӕвӕрд ирвӕзындзинад.
Аргъауы мӕм цы бирӕ адӕм цыди, уыдонӕн Иоанн дзырдта. Калмы цот! Чи уын бафтыдта уӕ зӕрдӕты ӕрцӕуинаг азарӕй лидзыны хъуыды? Зӕрдиагӕй кӕй ӕрфӕсмон кодтат, уый равдисут хъуыддагӕй. Нӕ фыдӕл Авраам у, ахӕм хъуыдыйыл ма рцӕуӕд. Зӕгъын уын, Хуыцауӕн йӕ бон у ацы дуртӕй дӕр Авраамӕн цот скӕнын. Фӕрӕт ныридӕгӕн бӕлӕстӕ бындзарӕй акалынмӕ цӕттӕ у. Хорз дыргъ цы бӕласыл нӕ зайы, уый акалынц ӕмӕ йӕ баппарынц арты. Адӕм фарстой Иоанны. Цы гӕнгӕ нын у?
Уый сын дзуапп радта.
Дыууӕхӕдоны кӕмӕн ис, уый дзы раттӕт кӕмӕн нӕй, уымӕн. Ӕмӕ хойраг кӕмӕ ис, Уый дӕр бакӕнӕд афтӕ. Ӕрцыдысты саргъаумӕ хъалон истӕ дӕр ӕмӕ йын загътой.
Ахуыргӕнӕг, цы гӕнгӕнӕн у? Уый сын дзуапп радта. Цы ӕмбӕлы, уымӕй уӕлдай адӕмӕй ма домут. Фарстой йӕ ӕфсӕддонтӕ дӕр.
Махӕн та цы гӕнгӕ у?
Иоанн сын загъта. Макӕй стигъут. Макӕмӕй ма цы исут ӕртхъирӕнӕй? Разы ут уӕ мыздӕй. Адӕм Чырыстимӕ кӕй ӕнхъӕлмӕ кастысты, уымӕ гӕсгӕ се ппӕт дӕр хъуыды кодтой, Иоанн кӕд, мыййаг, Чырысти у, зӕгъгӕ. Иоанн се ппӕтӕн дӕр дзуапп лӕвӕрдта. Ӕз уыл аргъауын донӕй, фӕлӕ ӕрбацӕуы мӕнӕй тыхджындӕр. Ӕз ын йӕ дзабыры бос райхалыны аккаг дӕр нӕ дӕн. уый уыл ӕргъӕудзӕни сыгъдӕг удӕй ӕмӕ артӕй. Йӕ фыййаг йӕ къухы ис ӕмӕ сыгъдӕг кӕндзӕн йӕ мус, мӕнӕу бафснайдзӕн йӕ хордоны, зыгуым та басудздзӕн ӕнӕхуысгӕ арты. Иоанн бирӕ ӕндӕр ныхӕстӕй разӕнгард кодта адӕмы, амыдта сын фарны уац. Фӕлӕ ӕлдариуӕггӕнӕг Иродан йе фсымӕры ус Иродиадӕй ӕмӕ йе ппӕт фыдракӕндты тыххӕй уайдзӕфтӕ куы кодта, уӕд ма Ирод ӕппӕт уыдӕттӕм бафтыдта ноджыдӕр иу. Иоанны бакодта ахӕстоны. Иоанн ӕппӕт адӕмыл куы аргъуыдта, уӕд саргъуыдта Йесойыл дӕр. Аргъуыды фӕстӕ Йесо кувгӕ куы кодта, уӕд арвы дуар фегом. Сыгъдӕг удӕм ӕрцыди бӕлоны хуызы ӕмӕ уӕларвӕй ӕрыхъуысти хъӕлӕс. Ды, мӕ уарзон фырттӕ, ӕз дӕуыл аудын.
Йесо йӕ хъуыддаг куы райдыдта, уӕд ыл цыди дӕс ӕмӕ ссӕдз азы бӕрц. Куыд ӕнхъӕл уыдысты, афтӕмӕй уыди Иосифы фырт, Или,

Левийы, Симеоны, Иудӕйы, Иосифы, Ионамы, Елиакимы, Мелиайы, Меннайы, Маттафайы, Нафаны, Давиды, Иессейы, Овиды, Воозы, Салайы, Насоны, Аминадавы, Админы, Арнийы, Есромы, Фаресы, Иудайы, Иаковы, Исаакы, Авраамы, Фарайы, Нахоры, Серухы, Радавы, Фалекы, Эверы, Салайы, Кайнаны, Арфаксады, Симы, Нойы, Ламехы, Мафусалы, Енохы, Яреды, Малелеилы, Каинаны, Эносы, Сифы, Адамы, Хуыцауы.